wa n'wana wa yena ku na nhlangano wa tiro a yo tshama mutswari mm. nge kateki mm. u ta tiphina for karhinyana mara u nge kateki vanhu vo tala lava endlaka ku mi kuma vakhegulu loko va tlele va vona tinyeleti mi xiya mikosi ya vakhegulu lava mm. vakhegulu va tlela ka ndhawu to ka ti nga pfalekangi laha henhla laha mara masirha ma vona ma chavisa ngopfu i swona swi endlaku mabokisi ma ala ku rhelela wa hlamala nkumba lowa nga van'wani van'wana loko boha mhalamhala swi ta tika ku va huma laha va fanele va enjoy kona va enjoy ndhawini ya wrong masirha man'wani mi nga za mi hleketa ku ya ngheni mi tlela ka wona wa ku xi yindlwani ku tlhe ku vekiwa xitafulani la ndzeni la mutswari mari laha tlela kona a tlela ka mubedwa wo lula loko a nghenini

khwini leyi ngo tshama mutini nga la ati mm. yi pfuleli na econ ku hisa loku mm. mutswari wa wena wa swi tiva ku vabya b p mm. laha tshama kona ka hisa u tshama a ri ku weni hi sululwana loyi yo tshama khwini yi pfuleli na econ yo tshama yi le ku endleriweni ka swakudyaxilekukaka ni sweswi a yi se vuya sweswi xa ha ri ku laveni ka mavava mara loko u twa ku va wile va lovini u ya hi ku tsutsuma humesa ti-seventy thousand u lava ku endla kosi u saseka foyini
Sanibele. ni mana wa wena Sanibele. u rhandza wa rikwerhu ku kota loko u ti rhandza Sanibele. jaha leri ri ku 19 verse number 4 19 verse number 4 kwala mi nga kona hlabele madzimu a va vavisiwa ngopfungopfu hi rito ra vana ra lava yena maxaka lerasaka na vanghana lexi a xi va vavisa swinene rito le hlayiwa ku laha hlabele a va nga tlheli va n'wi vona a va nakambe nge he tlheli va va vona nakambe hi xona xi va vavisa ngopfu hlabele kutani va n'wi heleketa ku heteleleni ka swilo hinkwaswo va va heleketini ku ya nga laveni 20 verse 9 i buku yo hetelela ka buku ya job tla bele rito kambe mina ndzi lavile ku hambuka endleleni Nyana, bibele yaleyo ivi swi kota ku famba kahle tla bele kambe mina ndzi lavile ku hambuka endleleni Vanhu lava ku hambuka nyana hi mhaka va yisa lava loko ni va langusa malandzihele ya vona ni lava ku nghena nyana hi mhaka malanguselelo ya va yisa lava the way va tiphinisaka swona hlaben eku fambeni ka mina ndzi lo pona ku ku hanyeni ka mina rhandziwa ni poni katsongo hi nge ka phizi ni vi xigevenga hlabele hikuva ndzi naverile swa lavolo swa van'wana loko va lavolo langutisa va ku ene a fanele hikuva a ri n'wana wa hopa lowo tshama jele hlabele lava humelele va sorry lava humeleleke sorry vanhu lava lava humeleleke mintirho yo homboloka mani hlayi kahle u chuchekile u nga chavi yi hlayi ku fana na meseji wa n'wansati loko a ku sendelini Who going right there?
Stop it. Stop it. Lava humelela ka hambileswi va vanhu lava va humelela hambiloko va ka va eka mintirho yo biha swinene swilo leswi nga ku ni hoxa khombyeni mina hlabele vanhu lava a va karhatiwi hi nchumu vanhu lava loko hi va langutisa va karhatiwi hi nchumu lava hlabele rito va dya va xurha va dya va xurha minkarhi hinkwayo hlabele rito va kondza va ya wo tshuka ku isirayele titsoneni ka swakudya ntiko vaapostoli va swi tiva se swi lava ku vuya laha ya ma swi ta ku mi tirha xibedhlele ma swi tivi swa Yeah. vava phe munhu a vuya ku tsone ka seven days a tlhava ya phalaza ya mara u vuya ku titsoneni u pfumala five rand yo xava joko yo phalaza u ka u titsona seven days tsandzeka na vanhu lava va tiphina ngopfu lava Amen. loko ri xa nampundzu tlhava breakfast ya ti-wheat bigs ya loko a tshamyana a fika a pfula vhani la custard a kapula ya amahlweni ka xikwembu u lava ku hlangana na vanhu wo pandziwa hi nhloko tsandzeka na six rand yo xava panado mara munhu lowu nga ku khongeleni yi ri bibeleni lava ku hambuka katsongo hi mhaka va yisa lava mara ku heteleleni ka swilo hinkwaswo ku ta dunisiwa hosi mendli wa swilo hinkwaswo bibele a va weli emakhondzweni ku kota vanhu van'wana tshamasi